Qissaa hedduu takka kaasee seenaalee adda addaa gabroottan isaa warra gartee qaalii isaa didee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nabiyyoota adda addaa itti ergee nabiyyoota Rabbiin itti erge san hunda dura dhaabbatanii qeebaluu didan. Yeroo nabiyyiin itti erge inni kaan waan beeytu je'e inni kaan ati wallaala je'e inni kaan ati maraataa je'e inni kaan nu facaasuu barbaadda hawaasa keenya kana diiguudhaaf deemta tokkummaa hawaasa waa hedduu takka irratti haasawan jecha inni kaan maal je'een dirree baasaniititi gartee waan ummanni keenya bare sanirraa addatti wanni haareyaa ka ati uumtu hin jiru ati eenyu waan taateef waan ja'u nabiyyoota hedduu tokko irratti maqaa kaayan

Duumeysa arganiiti rooba waggaa dheeraa nurraa cite kana kunoo arra arganne roobni roobuudhaafi jaan rabbiin subhaana wa ta'aala maal je'e bal huwa mastaajaltum bihi riixun fiihaa cadaabun aliim qixaaxa isin nabiyyii keeysaniin gartee yoo dandehe rabbiin keeysan nu haa qixaaxu duniyaa gubbatti rabbiin jettan san qixaaxa santu dhufe malee waa rooba akkas hin jettanii sanii miti jee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa egaa kana keessatti ummata Nuuh baharaan dhabama isaan godhe, ummata kaan dhaga itti roobse, warra kaan ammoo ummata Shu'aybii immoo lallabaan duniyaa tana gubbaa kuchiise jecha. Eega akkana godhee booda Rabbiin maal je'ee ka'an lam yagnaw fiihaa je'een. Shuuf namni qaalii Rabbiin goone namni waan Rabbiin isaan je'e lafatti irra hojjetee bira dabru cufti seenaa kana ofirraa eeguun dirqama isaati jecha. Rabbi seenaa kana nurratti hin deebisin. Rabbiin maal je'een? ka'an lam yaghnaw fiihaa je'een. Akka waan kaleeysa keeysa hin jiraatiniitti dhabama isaan goone je'e ummata gurguddaa san. Ummata jaarmayni isaan gaaf san jaaran haga arraatitti dinqaa dinqii ja'amee gartee waan ajaa'ibaa addunyaa tana gubba dalagame ja'anii galmaawee lafa taa'u jiru. Ummata akkasi jajjabaa san. Kaanu yanxituuna min aljibaali buyuutan ja'a rabbiin ummanni gariin isaanii warra gaara guddaa dhaabbatu kana qoree Dhagaa guddaa gaaraa kana gartee qoree mana godhee keessa jiraatu turan jecha jabeenya irraa kan ka'e. Waan yeroo amma teknooloojiin jiru kana keessatti godhuun ulfaatu jecha. Akkasii wajji rabbiin maal je'e ka'an lam yagnawu fiihaa. Cufti isaaniitu akka waan guyyuma takka illee keessan bulleeti isaan goone jedhe. Ka'an lam yagnawu fiihaa jee akkuma waan isii keessan jiraatiniititti dhabama isaan goone hattaa mallattuma takka illee dhabamsiifne jaa rabbiin subhaanahu wa ta'aala. alaa bu'dan limadyana kamaa ba'idat thamuud je akkuma gartee fageeyfamiinsi gartee ummata thamuudiif tehe sanitti ummata madyan kana ummata nabiyyallaahi shu'aybi kanas fageeyfamuun isaaniif tehe je rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa rahmata isaatirraa isaan fageeysee dallansuu isaatti buuse jecha achi booda rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waa'ee nabiyyallaahi muusaa dubbatee Waa'ee Muusaa eega dubbatee booda dubbii Fir'awnaa kaase, Fir'awni kun akkanatti jallateeti, akkanatti dabee, namallee dabsuudhaaf yaalii godhe waan ja'u Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dubbate, waa'ee Fir'awnaa hammeenya isaa jecha. San booda Rabbiin boodarra dhufee maal je'e? Yaqdumu qawmahu yawma al-qiyaamati fa'awradahumu naar je'e. Fir'awna kun gartee ummata silaa isaa waliin addunyaa gubbatti isa deeggaree gartee isaa waliin caffaraa bahe san, hawaasa isaa san guyya qiyaamadhaa dursuudhaaf jiraata gama jahannam yeroo deemanii haga jahannam isaan naqutti inni duree isaanii taheeti akkuma duniyaa gubbatti jallinaa fi dabiinsaaf mataa tahee isaan oofaa ture sanitti akhirattis dabiinsa gartee duniyaa gubbatti isaan carraayisisaa ture saniif galanni gaafa galfamuu gahe isaanumaa waliin olii gaddeemaa jee rabbiin subhaanahu wa ta'aala yaqdumu qawmahu ummata isaa dursuudhaaf jiraata Yawmal qiyaamati gaafa qiyaamadhaa yeroo rabbi dura dhufan ummata isaa durseeti ummata isaa fuudhee ibiddatti naquudhaaf jiraata fa'awradahumun naar jee rabbiin subhaanahu wa ta'aala ibidda jahannamaa isaan buusaa isaan waliin ibidda jahannamaa bu'aa wabi'sal wirdul mawruud jee rabbiin subhaanahu wa ta'aala way waa hammaatee bakki inni gartee isaan kana jahannamiin inni isaan kana buusuudhaaf jiru kuni way waa hammaatee hii jee allahan subhaanahu wa ta'aala obboleessa kiyya obboleettii kiyya arraan tana khayrii dhageeysee khayrii hubattee khayrii san yoo carraayxe boru rabbi biratti gartee waan gaarii abdatta jecha namni immoo arraan tana khayrii dhagehee khayrii san lakkisee hamtuu carraaqe khayrii rabbi subhaanahu wa ta'aalaa dirqama san irratti godhe san dhiisee hamtuu keeysa gartee gangalatee hamtuudhaan rabbitti dhaqe guyyaa boru gaafa rabbi bira dhaqes

Nama dhugaadhaan qixaaxa aakhiraadhaa kan sodaatu taheef gorsa ajaa'ibaatu jira. Dhaalika yawmun majmuucun lahu nnaas. Guyyaan silaa qiyaamaadhaa ammoo kan gartee fuuldura taa'ee isaan eeggatu kun akka duniyaa kanaa gubbatti duuti itti dhuftee wanni adda addaa isaan itti dhuftee isaan kun dhabamaniin hafanii. Hayyee akkam taaree dhaalika guyyan qiyaamaadhaa san yawmun majmuucun lahu nnaas guyyaa ilmi namaa achi keessatti gartee walitti qabamuudhaaf jiraatu wadhaalika yawmun mashhuud je guyyaa dhufamaa ta'e sani nama hundaan jecha cufti ilma namaa kan duniyaa tana gubbatti kadhiitee fi kadhiitames kabaree fi kan baratinis kajabaa ta'ee fi kalaafaa ta'es wama carraaqe san qabatee guyyaa dhufu jecha kanaaf ikhwatal iimaan namni duniyaa tana gubbaa jiru haga jirru keessatti gartee akka rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nurraa jaalatutti jiraatu gaafa immoo

guyyaa qiyaamadhaa kana ka tursiifnu waan taane illaa liajalin macduud jechaan qaba qaba gartee lakkaawamaa taheef malee qaba beekamaa tokko gartee guyyaa haga takka tursiifna yaani ati qiyaamaan tee kan dhaabbattu gaafa ati duutu qiyaamaan tee fagoon jirtu wagguma jahtami jecha wagguma soddomi jecha wagguma diidami jecha guyyuma kudhani jecha qiyaamaan tee gaafa ati duute qiyaamaan isaa dhaabbatte jedhan abbaan tokko jecha kanaaf jara keenya Namni isa fuulduraan qiyaamaan jiru, namni bitaa isaatiin jahannam isa eeggatu, mirga isaatiin jannanni isa eeggatu, kanuma lachuuti irraahuu gartee rahmata rabbiitiin kanan kajeelaaf abdii qabu, guyya qiyaamaadhaa kana ofirraa eeguun badii ummanni as duraa keessa bu'an sanirraa iftiisuun dirqama nama muslima hundaati. Kana rabbiin subhaanahu wa ta'aala aayatoota ammaan tan dhaggeeffattan san keessatti takka takkatti rabbiin subhaanahu wa ta'aala adda babaasee ifa lafa nuuf kaaye yeroo takka inshaa Allah gama ayata sanitti ichi deebineeti ayata san dhaggeeffannee addaan baanan isiniin ja'a nagahaan naa tura assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu